Ataya Transwal Radio d lexbar xir awen isawalen ar tmurt leqbayel msel xir fell-awen qqimet ad tḥessisem rebɛa nesɛa inubragi s teqbaylit inna-d d lmasiḥ d isɛadiyin wid isfan deg ul ala xata ad ẓran rebbi Tameddit-agi, tṛuḥ-d Sɛdiya, mreḥba yis, ɣur-s waḥed usteqsi, fedma lḥagu n Sidna Ɛisa d Lmasiḥ. Llan i d-iqqaren, deffir mmut Sidna Ɛisa yeḥya-d. Ma d ṣṣeḥ, bɣiɣ ad ɛelmeɣ amek i ṭran annect-agi. Nezra amek yemmut Lmasiḥ, ṭṭulba-s illan dinna mi selben-t iɛesqriyun n berra n temdint n Bit Lmeqdes. ǧǧa-tt-as yettsumdel deg yiwen uzekka ajdid. Uqbel ar rimmet lmasiḥ yenna-yasen i win i t-yeddun, yenna d nekkini weḥdi ay d ameks n lɛali, ameks n lɛali yesbedd tudert-is ɣef uli-ines. Umbeɛd ihder-asen ɣef tudert-is inna, ula yiwen ur itt-itekkes, lameɛna seblaɣ-tt s iman-iw.

Ass-aya tella yiwet zelzela tameqrit n lqaɛ ala xaṭer lmelk n Ssid isubed deg yigenni yusa-d iskerrareb adɣar iqqim fell-as. Ad aḥerri-nnes am lbreq, leḥwayeǧ-is mellulit am deffel. Iɛessasen ttergigin, deg lxuf uɣalen amzun mmuten. Lameɛna lmelk iǧaweb inna i tilawin, ur tugademt ara kunemti, imi ssneɣ tettqellibemt Ɛisa i tt-selben. U lḥadit dagi, Yeḥya-d am akken i t-inna, Asemt-d, walimt amkan-nni anida ssersen Ssid, ruḥemt s lemɣawla Initen yeṭṭulba-s Yeḥya-d s lmektin, Atan izwar-ken ɣer Ǧlil, dinna ad tzerrem, aql-iyi nniɣ-awen-d. Beɛdent s lemɣawla ɣef uzeqqa, s lxuf d lefraḥ ameqqran, uzzlent wwint lexba i ṭṭulba-s. Ataya sidna-is imuger-iten islam fell-as-d, qerbent ṭṭfen idarren-is, seǧǧdent zdat-s. Dɣa, Sidna Ɛisa inna-yasent, ur ttugadent ara, ruḥemt, innit i watmaten-iw ad ruḥen ɣer Ǧlil, dinna ar iyi-zerren. Umbeɛd, idher iman-is i wid i d-iteddun meḥsub itolbas tameddit n wass-nni. Tamdit n wass-nni illan d amezwaru n ddurt, tibbura n wumkan deg llan tulbas skurut ala xaṭi ttaggaden udayen. Sidna Ɛisa yussa-d ibedd deg talmest-nsen inna-yasen lɛafiya ad tili yid-wen. Mi yasen inna yagi yettnat-asen ifassen-is idid-is. Tulbas ferḥen imi walan ssid.
Axi dayen talbas i s-izran.
Zran-d eh, tilawin-nni zran-d imiren irgazen injemɛen fell-ɛacr lwas lḥed umbaɛd zran-d aṭas n medden bulus yekteb inna imut lmasiɣ ɣef ddnubat-nneɣ akken nnan lektub ittumdel

Ihedder-asen ɣef lecɣel n ddula n Sidi Rebbi. Uqbel ara yettwali ɣer gni yenna-yasen i win i t-itebɛen, mačči d kunwi ara yessinem zamanat d lewqat nni iqedɛa baba,

Ur yelha ara wacemma. Kulci ifuk. Lamana deg wawal n Ṛebbi mačči akka. Ittwakteb deg Inǧil am akken yekteb mdanen ad mmten ala yiwen ubrid deffir wayagi yella lḥisab. Nezra ihi lmegtin zemren ad yeḥyun. Anam, Ula d nukni ad neḥyu, ad nuɣal ar tudert nniḍen. Bulus ihedren af lmumnin n Sid n Masiḥ, inna, Mar ur nḥeggun ara lmegtin, ad nečč, ad nsu, imi azekka ad nmet. Uqbel uyagi, Sidna Sid n Masiḥ inna-d, Ur kun ǧaǧaɣ ara igujilen ad aseɣ ɣur-wen, alaxaṭer ddreɣ nekkini ad tidirem ula d kunwi. Ih, ttwaliɣ lḥagu n Sidna Ɛisa am lmithal n lḥagu-nneɣ. Iɛǧeb-iyi awal-nni i d-tenniḍ a Saɛdiya, alaxaṭer d inǧil-aɣ i s-yessḥefḍeɣ belli tella turet agi ɣef lqaɣar imiren ad tili turet niḍen ittusma tudert umbeɛd tudert mi yemmut walbad ittumdel ɛni ifuk kulci xati aqlar nmet akk belḥara An neḥyu akk, kul yiwen yid-neɣ ad iɛeddi ɣer tudert-nni i d-iteddun, lameɛna d sin imukan i yellan. Cfiɣ amek tuɣ i d-tesɛeddaḍ Lalla Werdiya. Llan sin imkanen, yiwen ɣer Rebbi, wayeḍ ibeɛɛed fell-as, llant leɛtabat.
Am yeḥya-d d lmasiḥ, am akken ibɣa ad neḥyu ula d nukni, i yumnen yis, bac ad nili yid-s deg ṛṛeḥma n dayem. Bessaḥ, iban am wass, d lmasiḥ s lḥegwi-ines iɣelb lmut, iban d netta i iǧehden fell-as. Mi ɛeddan rebɛin n wussan, lmasiḥ d-ittwaɛfeɛ ɣer igenni, dina ittili n dayem. Ma ur d-yeḥyi ara lmasiḥ, ur yelli ara tura yedren deg igenwan, ma ulac lehgub, ur nesɛi ara ameslek yedren, ma ulac lehgub, ur nesɛi ara amcafɛa gar Sidi Rebbi d nukni, ma ulac lehgub, aqla d imerban gar medden akk. Laman-nneɣ d ulac, ur tenfeɛ ara maḍi.

Aql-iyi tedduɣ ad anweɣ i giɣ amkan. Ma ruḥeɣ gar anwen amkan ad d-uɣaleɣ ad kun-awiɣ ɣur-i, i wakken anida ara iliɣ ula d kenwi ad tilim dinna.